To, naa ni di sugi ma birigu eh, n tihi ni ku lihiri bildin shɛli ŋɔ daliri n tahili ka n ka ti zaŋ fɔŋ ŋɔ ka piligiri viidiyo ŋɔ rikɔdibu ni kpɛna ya ŋɔ tingbani ŋɔ ni n ti ku n rɛnti duu laa ni ku kpɛri shɛli ŋɔ ni nimaani ka n kpɛna fɛs ka n yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛli zaŋ ti ma birigu tira malila dundoli shɛli Ti baanjiriti ni ti doolanima zaa kpe ŋɔ ka ti daa yihirila nimaani. Tɔ! N ni ku kana nti be lala yili maa puuni. Yɛtɔɣ shɛli ni yɛn yɛli ŋɔ maa m bɔri ni a shee lala viidiyo ŋɔ maa ka di paagi a mabia kam ŋun be silimiintiŋa. N ni nya ŋun be yiŋa ka lihiri so ŋun be silimiintiŋa. Ninvuɣ so ŋun be yiŋa. ni ninvuɣ so ŋun be gɔrim yɔɣu, a zo n-daa nya o, di pa dimli a mini o sunsuuni. A yi nyɛla a yi kpɛrilana ka a bɔri binshɛɣu o sani ka bi nya, nya miri ka a lihiri li ka di nyɛ dimli zaŋ chaŋ a mini o sunsuuni. Zuŋɔ maa o ni tooi mɔŋ a, a bɔrila suuna biɛɣu bee suuna bini. bee tuusi ka a bɔra ka o mɔŋ a li zuŋɔ ŋɔ biɛɣu ni, naani saakii zaa mali nyɛvili, wɔnsi n-tooi taai din gari lala, bee o gba bɔŋ mi a ti ti biɛɣu sani ka a gba tooi din gari lala. Di zuɣu n ni ku tuui kpe na ya ŋɔ, nimaani ka n daa rɛnti duu m-beni. Ka kotokoli guy so togo niri n nyɔ ka bi lee ku ʒiya ni gana nira ka o nyɛla kotokoli nira ka o ti kana n ni ku doli so shɛli ŋɔ maa lala ka n daa doli ka lahi sɔri shɛli ni yɛn yɛli ŋɔ maa ka di daa hapi ka ti chɛna o ni chaŋ gana n ti yɛn labiri na o ka luɣu shɛli polo o ni yɛn sheegi n Duuma ni n kɔŋko n daa kpɛra Amaa biɛhigu puuni ti gbansabila ti sɔŋdila taba so ka n duu maa puuni ka n chɛ ka o da shikuru bihi kuɣusi maa na gariti maa shɛli na nti zaŋ zaŋ zali n daa yɔrila handirɛd taawusin Aisilandi kurona ka m min o ka ti pirigi li fifti fifti n yɔri li tɔ n yɛn di fiila kamani ni ku niŋdi n viidionima ŋɔ n yi nya kɔɔl Dagbaŋ ni ka n yɛn deei n fiila. Di yi kana ka mɔŋsiri ka n yɛli m mini m paɣa bee m zɔlisimnima bee wasabu platform n yɛn record yɛn yɛli n Dagbanli tɔ ka di bɛro ni wula ka n yɛn de fiila ka bi yɛri Hausa bee kamɔnsili mayɛnɔ ka Hausa niri n-nyɛ ma. azuɣu m mana ni yɛn di fiila ka n yuli hausa maa a ni nya maa hausa nir n-nyɛ ma ni noo din niŋ ka man wumdi hausa maa n-yɛn di fiila man Davia man ya ayi n ku niŋ li zuɣu n-ku niŋ li daa zabili ni ku yɛn kpiri shɛm maa m-mi duu ni ku nyɛli ka n tahi soli lakili a yi kpɛna silimiintiŋa o gbubila yuropiɛn paasipoti putɔɣu ni zamba ka o ti yiɣisi n chaŋ ti yeli yili maa lana ni ti ban zaa be yili maa ni lala yili sheli din kuli gari ka yera maa di gbansabla forina kam daa kana nimaani ka ti daa deeri o ka o ti chaŋ ti yeli yili maa lana. ni ti ban zaa be yili maa puuni maa ni ti shɛba yela Italy na ti gbubila faif faif yeesi ka gbubi tuu tuu yɛda ni so ka paasipɔt o kɔŋko m-mali paasipɔt yili maa lana mi paɣa n-daa nyɛ o ninkurugu ka o nyɛ looya ka o ti boli ma n-ti yɛli ma ni ni zaŋ so ka o pahim zuɣu ka ti be duu maa. n niŋ ma hankali bee ti niŋ ma hankali ni o yɛlo ni kadama ni ti ban zaa bɛ yili maa puuni maa sokam tumdiya gbansabila tuma di zaaha zaŋla shɛba gbana n tumdi tuma o konko mali gbana to niriba yelo sheli Silimiin tiŋ niriba ni kuli biɛni ka di nyɛla mali maŋa bee binshaɣu bee a paagi ka o lahi tam viidiyo nima ŋɔ o yi kuli yen di fiila kam bee o yi kuli voogi o chinchin bila o maŋa ka o mini so yen di fiila bɛ yen wumdi mi hausa ka bɛ yen yera di bi hausa ka mosi n yen wumdi li man mi yeli Dagbani o bi yen wum ka di zunyuŋ maa che ka m miri sunsuuni. o yaɣa zaa n mɛ duu din nahangbee nyɛ asiba shee ni ku doli so soli chɛni ŋɔ n ku yiɣisila asiba shee n maandi shili ka n na zaŋ shɛli tuɣi ka o mini o yili karilan so biɛni laa o yili karilan maa kamani daa tɔɣasila yɛli ka dama nira ni zaŋdi kamani so gbaŋ tumdi tuma a ni tooi yiɣisi tiŋ shɛli a yi bi gbubi European passport a ku tooi di zaŋ sɔgbaŋ di yi tumdi tuma lala di zahama ti bolina gbansabila tuma sɔgbaŋ ka a tumdi tuma di pa crime ka n nyɛ tuun shɛli di gba ku miriti ni paai chɛni luɣ shɛli polo ŋɔ n tumda covid ni ku kana ka o mini o yikpɛrilana maa ka o chaŋ bi chaŋ n ti bulɔki n gbaŋ maa nimaani N ni yɛri ya ka dama daadimanima, sokam kpaŋ ma maŋ ka a bɔhim tuma ka zaŋ zaŋ gu o. Covid ni ku kana ka sokam ʒini yiŋa ka m mali n nuu ni baŋsim ni tooi niŋ painting, n nyɛla steel bender ka mi carpenter tuma. Di saha nya ka n yi construction because covid maa ni daa kana maa di daa ʒimi ni kadama gaadibu too much. Yi ku tooi gaadi di zuɣu hotɛl nima ni rɛstɔrant di zaa daa kparimi di saha nya n-ku yila sambani ni kɔmpini shɛli bɛ niŋ li Naapumpɔŋɔ palimɛnti hotɛl ka bɛ ti tumdi tuma di puuni di saha nya n garita ka puhi ba ka kpɛm maa ʒiya ka nya bɛ ni niŋdi sitɛbɛndin shɛm maa ka m mi li di zaa nyaa ka yo ya ni tooi tum ŋun ya ni tooi tum ya ni iin ka n deei li n baya ni la ka niŋ binshaɣu kam ka mashin maa ka o yɛli ni n chaŋ ti za mashin ŋɔ gbuni ka n chaŋ ti za mashin maa gbuni silmiin tiŋ maa malila bi sistɛm yiŋ polo ti ni mali aayɔn rɔks bɛɛ ni di zaŋdi binyahari bi malila mashin shɛli a ni tooi ku tam mashin maa zuɣu ka mashin maa niŋdi binshaɣu kam ka n gbaai bɛ ni bɛ ni ŋun yɛli maa ni n pili mi tɔ ni di ni ku pilli saha shɛli maa o yɛn maaki ma mi pumpɔŋɔ liɣiri maa O yɛn yolimi zaŋ niŋ n nuu ni n zo maa n mini ŋun bɛ duu la o chɛ ka bi fa gbaŋ shɛli ni n mali tumdi tuma la ka saɣam ma n tuma di dabaa ayi mapumpɔŋɔ o lihirila silmiin goli ni kpɛ wula ka yɛn niŋ n yo duu yɔri di feesiya oo o suhuri naawuni ni n so di lahi paaya di saha nya

N ti ku yiɣisi asiba shee ni yɛn yiɣisi kuriga ata ni mali shili, eh, kuriga anu tam ni mali shili asafurila azim, because di piligirila six. Siɣisira ŋɔ zaa di tooi daa be nimaani. Di saha nya ka n yi ku mali li shili, ashee niŋ ŋun sani ni yiɣisiri maa ni shili chɛri maa ni ŋun wan nirigi muɣisiri o mi ka o bi gbihira. N tumla tuma maa goli n-chani chira ayi ni. N ti ku yiɣisi asiba shee din nahi shɛli maani shili ka o gba maani shili. Ka saha gbaai ma ka n chaŋ ti ʒini n-nyu ti. Man mila o kamina ni o ti duli n-duli ka chaŋ ti dɔni. Di saha nya ka m piri n namda, ka nya ka o gba piri o namda n-ʒi duu. Ka saha duma ni di yirina luɣ shɛli polo maa mi geeti maa, m bi yina di puuni, ka n tim tiŋgbani ni n-chaŋ ti yi ti m bahiri ti saɣiri luɣ shɛli polo, ka o gba doli mi na nimaani. Ka m min o chɛndi tuma maa shee maa, n yɛn chaŋ tiŋgbani ni chaŋ Di saha nya ni di tu ni n-doli luɣ shɛli polo, m bi lan doli nimaani, ka n lɔɣir a ka o doli ma, ka n chɛ ka saɣisimli niŋ min o sunsuuni, ka n kpaŋsi n chɛndi maa. N yi ti ku ŋmaligu kuhi na ŋɔ, ka o gba doli ma nini polo. N ni kana ti ʒi luɣ shɛli polo ŋɔ, n ti doli la ŋun nini polo ka n na luɣ shɛli polo, ka kpɛna ni di ku kpɛri na luɣ shɛli polo ŋɔ maa. N vaai guugi n-kana ti gari soli ŋɔ ni, n ŋun ni ku ʒi luɣ shɛli polo ni kɔtɔtɔ wuhir a ŋɔ. ka o kana n ti zani n lihi lihi lihi laa hali o bi nya ni kpalim luɣu shɛli polo bikos kpɛ ŋo maa n daa daŋ o la garibu na n guuna o ti yɛn timla nimaani ka n kana n ti do n kpɛŋ ŋo ka o kana o bi nya ni bɛ luɣu shɛli polo n ni ku ʒi kuɣu shɛli zuɣu ŋo ka n kuɣuli ti yiŋ maa ni n yɛli ban biɛni maa a yɛn chɛnila tuma ka zaɣ yaaka zaɣ puɣusiri ma asiba shee kuriga anu ni bi zaŋ chaŋ maa ka bi chɛŋ ti yoogi ti duu maa ka o shiri kari ka bɛ baŋ ni ni yɛli shɛm maa yɛlimaŋli n-nyɛ li. Ah! Ka bɛ nihi nihi taba kaman kama Haaw zuɣu ka di yɛn kana lala. Bɛ ku ʒimi ti tooi bela ka o kpɛna ka so Abuu pun bɔŋ o be Spain ka o chaŋ ti yɔg o zaɣ yaaka zaa. Ŋun bɔŋ ni o chanimi ka a puɣisiri o buɣ o niŋ ka o ku yaag o nyina pihita n-yɛli ba ni o di bɔrimi ni o chaŋ ti baŋ ni bɛ luɣ shɛli polo maa ni ka kooli polinsi yɛli ba. O ni bɔŋ ka bɛ buɣi di pahi a bo? ni ka shɛli ni yiɣisiri chɛni tuma maa saha shɛli ni yiɣisiri maa ni ni ku yiɣisi ni ŋun ku lan tooi gbihi di saha n-nyɛ ka yili maa niŋbaŋ n n zuɣu doo ŋɔ maa tɛha biɛri kpi o zuɣu ni di saha nya ni kuna n biɛni di yuŋ daba ashɛm ka n nyɛ ka o niŋ o foon ka o mini laa nira maa diri fiila kamani o ni nyɛ ninkurigu ka ti bi tiri o jili maa ka ti bi rɛspɛtiri o shɛm ŋuni ni tooi ku daadam n mini mini o firiji dama ku biɛla duu ŋuni n yɛn ku daadam di ku nyɛla tom o ni tooi ku niŋ o ka niŋ o zaŋ niŋ o bindirigu ni ka o kpi n ni ku wum din dali maa maa n bi lahi zaŋ bindirigu zaŋ niŋ firiji puuni ka n yɛlli zuɣu ni maa n zuɣu maa n ŋɔ ka n yuli ka o yɛli ni kana ni o ni tooi ku nira Dindali maa, Naawuni ni ʒi a nyaaŋa saha shɛli ka bɛ aku Devid, ka m mali shili n-yina m-bɔri la duu zaŋ chaŋ Ziɔn ka nya duu goli maa chɛli bela ni o kpi ka ti move out n-yi yili maa puuni. Yili maa puuni ti ban zaa daa beni maa ka yili maa N yim ni yi yili maa puuni. Yili maa daa zalila duduhigu. Duri ata n-daa be yili maa puuni ka ti zaaha beni. Du titali maa puuni gbansabila zaŋgonim maa bɛ daa paai bɛ niriba anahi. Bɛ niriba anu n-daa nyɛ ba bikos dini n-daa nyɛ hall n-daa nyɛ li ka bɛ teela zaŋ niŋ duu. Bɛ zaa daa yila yili maa puuni. Guys shɛba ni yɛli ka boli yɔɣu bɛn tam maa ka nya oh bɛn kuli lan be ya ŋɔ ka bɛ zo. Lana zo maa o sheetɔɣu ni be o hali puuni ka sokam daa zo n-wurim yili maa puuni. Zom daadam o especially ti yi be gorim puuni sokam ni zo naagi yili maa puuni ka di kpalina paɣa maa o ni zo maa konko yili maa lan daa ti o la notice ni end of the month ka o yima because di daa niŋ o la lahaʒibu wula zuɣu ka sokam kuli zani within one month ka sokam yi yili maa puuni without notice di saha nya din niŋ lala ka o konko yili titali maa puuni o konko n kpalim be yili maa puuni ka yili maa lan ti yɛl o, Guli kpi! Ka o kɔŋko yɛn yo m-miri o ni doli laɣindi yɔri duu maa kɔmpɔha ka yili maa la, a yi Fool House maa ka a yɛn yola Fool Mount maa duu maa yɔri m-beni la hali o bi mi o yɛn niŋ shɛm ka yili maa lana ka o ti yo Next Mount o yim yili maa puuni. Next Mount maa pam o ka o kɔŋ yibu ka yili maa lana ka o yɛl ni o bi yi o n-zaŋ ka polinsi maa ka bɛ ti gbaag o. ka o bo soli n zo n chaŋ UK because o gbubila European passport o ni chaŋ nimaani o halli zuɣu ka o mini yili maa lana o ni be luɣi shɛli polo maa ka di ti nyɛ ŋɔ ka o lan bɔri ni o labina ya ŋɔ mina ni di fiŋ o labina Iceland ŋɔ o ni lan labina o bi mi o ni yɛn niŋ shɛm sokam ŋun din yɛn deeg o ti gbansabila ti mini o ni daa mali sokam foon namba nima maa sokam nyɛla luɣi shɛli polo n beni o bi mi o yɛn niŋ shɛm. O ku biɛli la hali n ti chaŋ ti gbɛri jiŋ shɛli na ni daa yɛli ni ka di ba dini ku nyɛla dinni ka o kaai nti gbɛra. O gbɛrila jiŋli maa puuni la hali ka niriba naan yuli a ka wula ka a ku yɛn nyɛ Ghana nira ka nyɛ musulimi ka so kuli bi deeg a ka a kuli kaai yɛn chaŋ ti sheei so sani. Ŋuli ŋɔ daa nyɛla din muɣisi pam la hali ka di nahiyindi ka Mali ni Gambia gashɛba bɛ gba daa gbɛrila nimaani ka ti ti miiti ka bɛ ni niŋ ninkur so ni ka sahi ni ka o gbɛri ni ka Ghana nim ku bɛ yawa ka man yɛli ba hee a yi ti nyɛ ninvuɣu so ka o bɛ hali shɛli puuni ku chɛl o ka o bɛ laa halli maa puuni o halli n diri o mabiligu doo ŋɔ ku bɛla laa halli mani ya ŋɔ zaaha sokam daa mi ma mi ni bɛ yi ti yɛli ni kadama ŋun lee nyɛ shiitɔɣani shiitɔɣani nyɛla daadam dama a bɛ yɛn chaŋ pirizin n ti nyɛ ka bi lo shiitɔɣani Ninvuɣu shɛba n tu ka tuma tumbu ka ziligi gbahi bɛ na ti niŋ prison ni ka bɛ doya maa bana n-nyɛ Sheetɔani. Dizuɣu m ma ni nir daa ka ŋun yɛn niŋ ma binshɛɣu n-yɛli ni yi polo ka Sheetɔani bɛ yi ka yaa niŋ binshɛɣu n-yɛli ni Sheetɔani n-yɛli daadam n-nyɛ Sheetɔani daadam n-kura eeh daadam n-tira yɛlli Sheetɔani ŋun kuli bela o ʒishee. O bela ya ŋɔ laa hali ka doro ti gbaag o, ka doro maa ku miig o laa hali ka ya ŋɔ gbansabila ka sokam chani o sani ti puhir o. M min o sunsuuni, m min o nir ayi n-nya o ka o kanna, ka m mi bɛ nya o, di nya n-lɔɣi mi. Di mali ti paai di yuuni ni binshɛɣu ka man min o, ka puhigu kam min o sunsuuni. O ni di biɛri ka Ghananim ŋɔ ni Musulinima ka bɛ chaŋ ti puhir o, ka o ti yaagi bɛ noli yɛli ba. ni n bɛ yiŋɔ di saha nyɛ ka bi yɛro ni ii ŋun yɛliba ni o daa tum mataali din bɛ pam di zuɣu ni ŋun bi tiɛhi ni kadama o ni doya shɛm ŋɔ o ni niŋ nyɛvili di saha nya ka bi ni yino ti a ti mi di babam mutube ka o yɛli ti ni kadama ni a min o sunsuuni yɛtɔɣ bihi shɛli din daa beni ti zahi a mɛli di zuɣu chɛli zaŋ pa ŋɔ. Manya a yab yim n yɛla ni ka di ku beni ti mali luɣ shɛli polo baa station ka ti booni li Helmond. Helmond ŋɔ maa di nahi yini nti ku ʒimi n mi mi ka o yiŋ mirila nimaani ka o ni kpalim biɛri luɣ shɛli polo di mirila nimaani m bi mi o o yɛla ka o doli dɔɔ shɛli n chana o ni ku kana ti zani nyaaŋa ka boli ma ka ŋmaligi lihi ka di nyɛla ŋuna ka o yɛlima a ba a ku chɛ ka ti chaŋ paŋ ti a ku chɛli paŋ maa n daa biɛri a la ka ka alaafee ka ti yɛn kani gba dinzuɣu chɛli paŋ maa dunia ŋɔ ŋuna lala n-nyɛli dinzuɣu n tuma taali chɛli paŋ maa mani yɛli o nyɛ n-niŋ ninkurigu n-gari ma, mani n-nyɛ bia, so binshɛɣukam din daa beni zaaha ma n-cheli zaŋ zaŋ pa ma, di ka mira sunsuuni ka ti gbaai taba. N zaŋdi a lala opportunity ŋɔ maa ni n yɛl a, a yi mali zo a ma bia ka o be gɔrim yɔɣu ka a bɔri binshɛɣu o sani ka bi nya, miri ka a je suli a wumya o, sorry, please. please di bi niŋ easy a yi mali sista bee a tuzo bee a tuzo paɣa ka o bɛ saudi arabia dubai kuwait bee a zo miri ka a chɛ ka di wurim a mini o biɛhigu gɔrim puuni dakahani biɛri ni bɛ di puuni pam a yi ti kpɛ laa filidi maa puuni a ni andasaani amaa a ni na bi kpɛ di puuni ŋɔ maa a bi yɛn andasaani So please a yi mi so ka di nyɛla kadama a yi kpɛri la ni nyɛ o ka lala niri ŋɔ maa ka di nyɛla kadama o bela gorim yɔɣu ka a bɔri binshɛɣu o sani ka o bi nyɛ n-taai miri ka a chɛ ka di wurim a mini o biɛhigu a yi bɔri binshɛɣu a tuzo paɣa so sani ka o na bi nyɛ n-taai Wallahi, kpaŋ maa maŋa, chɛ ka a mini o sunsuuni ka a na ku nyaɣi sa. A mi miri ka a saɣim o yuli, di bi niŋ izi. Di mi pala wummaŋa mi. Saha shɛli beni mi ti ban be gɔrim yɔɣu yiŋ nir ni bɔri binshɛɣu, ka nyin ni mala, nyin ni tooi ti. Amaa nyin ni needira, a ka ŋun yɛn ti a. Nyin ni ka alaafee gba. A ka ŋun yɛn zaŋ a zaŋ chaŋ ashibiti. Ashibiti ni so ka ŋun yɛn do a sani because lala niri maa ni ka ti do ashibiti ni. Din niŋ haadali gba so yi ti daa che o tuma ka kana ti pɔhi ashibiti ni wallahi nyin paɣa maa maŋa a yi bɛ gɔri yɔɣu a yɛn bɛrimi doya ka ŋun kam yɛn chaŋ tuma ka bɛ yi ti chaŋ bɛ tumanim ka che a. domi din ni ko yɛn zaŋ survive o paɣa ni o bihi ni o binshɛɣu kam dini ka bi dependira n zaŋla opportunity ŋɔ maa ni n yɛli ni kadama din mabirigu ti ni daa kpɛna hali ni anazuwa ti bi tamdi shɛba yɛla Mubarik o be Hamburg ni kpɛna ka ti deei gingbana ka kani yɛn chaŋ luɣ shɛli polo baaba Niger tiŋ mi ni o ni daa bala Libya pia n ka family n ka daŋ n daa gbɛrila train station ka saa buri ma ka n zaŋdi bɔɣisi nima ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa n malila ninvuɣ shɛba ban wumdi la nyɛli bɔɣisi nima ka di tooi nima ka n daa yɛrigi bee labi material ka n kpuɣi na ti sɔŋ dɔri buyi be di puuni n doo ni di zuɣu blanket kura m mali pini maŋa train station maa ka n daa duɣiri bindira ka gbubi gbana five years amaa ka ʒi zuɣu ka ka ni yɛn niŋ shɛm baaba Nijɛri ka mini o daa diri fiila o tuzo beni ka bɛ booni o Mubarak ti mini o n-daa bala Libya baaba Nijɛri be Ghana pumpɔŋɔ ka o naan bo soli o yɛn tuzo be Germany chim o sani ka zaŋ o namba zaŋ ti ma ka o pili alikauli ka n yiɣisi n-chaŋ Germany ka o sani ka n daa sheegi Amaa di daa niŋ o la nyaɣisim ni ka daa ti paana. Waraa mini silimiŋ n-daa beni, ka Andasani silimiŋtiŋ life ni be shem maa, ka sokam ka a di yen nye sana ka o deega. Di zuɣu di yi ti paagi lala ka a nye so, ka laa niri maa ka di nyela o mini silimiŋ paɣa m-beni, silimiŋ maa so n-nye miri ka a je di suli. din daa kana lala, Mubarak o first time o ni ku wum ni m-paana Hamburg ka o nya dabisili n-yi o ni be area shɛli n-kana nti puhi ma eh ka boli liɣiri o ni yɛn ŋmaligi ka deegi chop mɔni n-zaŋ niŋ n nuu ni hali na ni zuŋɔ I can never forget laannim ŋɔ maa zuɣu m-motivate ti ka ti ni baŋ gba zaa ka ti yɛriya ni ka di ba never lose hope din nani ka jɛnkuno ka o ŋubisi ma ka guui kɔhi n yuli n booni Mister President on social media n suɣiri shɛli ka n shee zaŋ zaa taai zuŋɔ maa m bɔri ni di kpaŋ sa ka a baŋ ni kadama never lose hope binshɛɣu kam a ni niŋdi li din nani. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of you could benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows